Hi ndlela yaleyo ha mi amukela eka Dilolostro YouTube channel hi siku ra makume mbirhi nharhu ra Mhawuri lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mbirhi hi endli nkandziyiso laha a hi vulavula hi user xitongela mahuza mbhoni mucini wa Mr Post laha a tikomba a karhi a jika swinene na Benny Mayengani eka switetasi swa xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a bifa. kumbe a karhi a tseketsela xiyimbeleri xa vunanga bya xitsonga beni mayengana user swi tikomba ingaku u sunguli ya xitag ya yena n'winyi ya ku vula leswaku ri ya xitag hi nga boxi mavito ya vanhu kambe loko hi landzelerisa hi vona ingaku i ndlela yin'wanyana ya ku endla vuntswaka se loko ku ri karhi mu vona nkandziyiso lowuya wo sungula hi ta vekela link kwala ka ti-top comment mi kota ku wu vona Se hi ya emahlweni hi karhi hi languta ti-hashtag ta Xitongela ta ku endla vuntswaka eka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Swi tikomba nga ku se u sukela swiyimbeleri swo hambanahambana. Eka siku ra namuntlha hi ta ya hi ya nghenisa na swin'wana swiyimbeleri leswi swi nga sukeriwa. Swiyimbeleri leswi swi katsa Rhangani the producer na Dunsani Baloyi. Dunsani Baloyi u tikomba ingaku u na badi ro sukeriwa hikuva wa ha ku sukeriwa na hi Papa Rhulani. a n'wi rhuketela swinene eka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Kahlekahle vuntswaka eka Gaza hi nga vula leswaku ri byi khapekile kumbe byi tinike matimba. Eka vhiki leri nga hundza ku ve na xivongo lexi xi nga va milon'weni swinene xivongo xa ka Makhuvele. Se hi voni Xitongela a karhi a endla mafenya hi xona kumbexani a karhi a endla vuntswaka hi xona. U vekele xitetasi eka xiyenge xa yena xa mabulu. a vekela xikochikarhi lexi a xi tsaliwe leswaku ri faka mali u zo vona makhuvele leswi a swi ta endzhaku ka loko ku ta va ku ri na trend ya xivongo lexiyani eka xiyenge xa mabulu xa facebook a tlhela a tsala xitatus nakambe a ku yi kona hw makhuvele n'wina va le bambeni a hleka leswi a nga swi tsarisa xiswona swi tikomba ingaku i mhaka leyi a yi endlaku mafenya mhaka ya xivongo xa ka makhuvela ha swi tiva leswaku ri u endla vuntswaka ehenhla ka xiyimbeleri the producer hashtag hi nga boxi mavito ya vanhu ya ha ri ku yeni emahlweni ku na nqambi ya vunanga bya xitsonga leyi mbalaka tihembe ta muxaka lowu so u vekeli post eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook a ku hashtag hi nga boxi mavito ya vanhu and a swi tiva leswaku nqambi leyi mbalaka tihembe ta so i dunisani baloyi ivi a tlha a gandliseta hi ku vekela nkandziyiso wo voniwa eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook laha ku vonakaka swiyimbeleri swa ndhuma swa vunanga bya xitsonga swi karhi swi cina swinene nkandziyiso lowuwani wu tekiwe hi nkarhi lowa ku ri na masagwadi ya vunanga bya xitsonga eka munghana lonene loko ni tsundzuka i nga ku ri lembe ra magidimbirhi khume mbirhi ivi a tsala leswaku dyondzisani baloyi hi ndlela leyiwani u vula leswaku ri macinelo ma vakulukumba lawa ma fana na madyondzisani baloyi swilo mo languta um eh, nkulukumba loyiwani u le ku endleni ka vuntswaka swinene eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook hi ti-post kumbe hi switatus leswi a swi tsalaka eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook Xin'wana i xitetasi loko a karhi a navelela muzaya wa yena siku rakwe ra ku velekiwa a tlhela a endla vuntswaka eka post yaliya a ku hosi bungeni va le ku laveni ka deposit hi ta tsundzuka leswaku ku ve na postara leyi nga jikajika ka swiyenge swa mabulu leyi a yi kombisa leswaku beni mayingani va kume xirhambo xa ku ya eka Bungeni laha a ku ri na Bungeni Day hi siku ra makumembirhi ra Mhawuri lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi laha Benny Mayengani va nga vuya va yi landzula ku kombisa leswaku ri poster liya a va yi tivi se hi ku ya hi yena u kombisa leswaku ri um deposit se a yi hoxiwile se hosi bungeni va lava deposit liya a yi hoxeliwe xiyimbeleri leswaku xi ya xi ya performa eka siku leriya a hi na ntiyiso naswona leswaku ri hi mpela deposit a yi hoxiwile na mara swi tikomba ingaku o va ku endleni ka vuntswaka se loko ho va hi swi lemukini hi ta swi vona leswaku ri yuza xitongela mahuza mboni i munhu wa vuntswaka swinene eka vanhu van'wanyana ene loko hi langutile eka xiyenge xa yena xa mabulu xa facebook wa karhi ku jika na vona hi switetasi